tabarĩra nĩ gĩthima mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda tũmenye bata wa mũndũ mũndũ akoragwo na bata ũrĩkũ thĩinĩ wa mũtũrĩre na haha nĩho ndĩrenda gũkwĩra atĩ tiga ũcokaga kwĩmena kwĩira ona kwĩyoya ũkeikia kĩara-inĩ gĩtũmi nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ ũkoragwo ũrĩ wa bata na ngai akũmbire na gĩtũmi na ngai akĩũmba mũndũ wothe amũmbire hena gĩtũmi kĩiganu gĩake atũre muoyo koguo kana nĩ ũragerera maũndũ maritũ kana wĩna stress kana nĩ ũkinyĩte nginya stage ya depression ndwagĩrĩire kwĩyoya wĩmene na wĩikie kĩara-inĩ atĩ tondũ andũ arĩa angĩ nĩ marakũmena ngwenda ũmenye wega atĩ ngai witũ akoragwo na bata nawe na nĩ akoragwo agĩkũbatara mũtũrĩre-inĩ oho ndũkariganĩrwo atĩ kũrĩ andũ makoragwo magũcũthĩrĩirie na ũkoragwo ũkĩmahe mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ na ũkamahe ũhoro wa gũkorwo atĩ nĩ marenda gũtũra makĩria kwoguo hĩndĩ ĩrĩa wemena na wenyarara weikia kĩara-inĩ ũkoragwo ũkĩhĩtĩria ngai na ũkahĩtĩria andũ angĩ koguo mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda kuona mũtumia ũrĩa wĩnyararaga akemena tondũ rĩngĩ nĩ agĩire mwana agĩteanĩrio nĩ ũrĩa magĩire mwana nake ngwĩre ngai nĩ wa ihinda rĩngĩ ndũkanemene kana wĩire wĩikie kĩara-inĩ gĩtũmi ngai nĩ egũgũthondeka na ũtuĩke kĩndũ kĩega kĩngĩrĩgĩrĩrwo twanona atumia aingĩ makĩmena magakorwo makinyarara nĩ tondũ rĩngĩ na rĩngĩ ũgĩthiĩ kwĩ mũndũrũme ũcio expectation ciaku ciarĩ atĩ nĩ agakũhikia na mũtũranie ngwĩre atĩrĩrĩ maũndũ nĩ mathiaga makahĩngĩrĩcana na kũhĩngĩrĩcana kwa maũndũ ti kuo mũico wa mũtũrĩre tugaga atĩ ona mũiko ũngiunĩka tũtitigaga kũruga ngima tũthiaga tũgacoka harĩ mwendia wa mĩiko tũkagũra mũiko ũngĩ na tũgathiĩ na mbere na gũthonga ngima koguo onawe mũtũrĩre waku ũngĩkorwo kwĩ handũ wahĩngĩkire ũgĩthiĩ mũkĩonana na mũndũ agĩkũhenia nĩ agũkũhikia na mũgĩkinya atĩ nginya kũgĩa mwana agĩcoka agĩgũteyanĩria tiga kwĩyoya ũkeikia kĩara-inĩ we mwenyewe no wĩthondeke na ũtuĩke kĩndũ kĩega kĩngĩrĩgĩrĩrwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkoragwo na atumia aingĩ single mothers na nĩ makoragwo marĩ andũ a bata mũtũrĩre-inĩ nĩ tondũ nĩ memenyire ũngĩĩmenya na wĩmenye we wĩ mũndũ wĩ ũũ nĩ ũkoragwo ũkĩhota gũkinyũkia na gũthiĩ na mbere na makĩria kũmenya wega atĩ ti mũndũ ũkoragwo akũnyitĩrĩire ona ti kĩndũ gĩkoragwo gĩkũnyitĩrĩire nĩ ngai we mwenyewe nĩwe ũkwarahũraga nĩwe ũtũmaga ũgĩe na gĩa kũrĩa gĩa kũnyua ona gĩa kwĩhumba na makĩria ya macio mothe agakũhe muoyo na agakũiga wĩ muoyo koguo wagĩrĩire kwĩyenda makĩria na kwĩmenya we wĩ mũtumia ona ũngĩkorwo nĩ wateanĩrio na ũgĩteo wagĩrĩire kwĩyoya we mwenyewe wĩthondeke na ũtuĩke kĩndũ kĩega atĩ nginya maitho-inĩ ma ngai nĩ ũrendekana rekei tũtigage gũkoragwo tũkĩona atĩ atĩ hatakorwo na mũndũ wa gũkorwo akĩkũnyitĩrĩra atĩ we ndũrĩ mũndũ ndĩrenda gũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ ũngĩnyitaga na ũgetua ũguo rĩ nĩguo kwagĩrĩire nĩ hakoragwo harĩ ha bata oho nĩ tũrenda gũcũngĩrĩria na kũrora mũndũrũme ũrĩa onake woyagwo na agaikio kĩara-inĩ akemena kana agakorwo akĩgeria mĩciĩ maita maingĩ na finally agakorwo agĩtua wa burĩ kana akemena na akeikia kĩara-inĩ ndĩrenda gũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ ngai arĩ na bata nawe na ngai nĩ endaga mũndũ wothe akorwo agĩciria meciria mega na meciria ma thayũ na tondũ ngai witũ eragwo nĩ ngai wa ihinda rĩngĩ nĩ egũcenjagĩria mũtũrĩre ũgatuĩka mwagĩrĩru ona kũrĩ kĩambĩrĩria ona ũgatuĩka mũndũ wa gũkinyanĩra na ũgakoragwo ũkĩendeka nginya thĩinĩ wa society kaũndũ kau kanini wonaga no gacenjie mũtũrĩre waku na ũtuĩke wa kũiganĩra na ũtuĩke wa gũthiĩ na mbere koyage karĩ ka bata na kaũndũ kau kanini wonaga to tangĩambĩrĩria gathegee kau nĩko ngai endaga wambĩrĩrie gathegee na nĩgetha mũtũrĩre waku ũkinyanĩre ũngĩkorwo nĩ biacara wambagia ĩkagwa wĩyoe wĩ mũndũ we mwenyewe kĩũmbe na ũmĩambĩrĩrie na nĩ ũgũthiĩ na mbere gĩtũmi twĩragwo atĩrĩrĩ the difference between the rich man and the poor man is the information oyaga information ukamihũthĩra wega nĩ tondũ mũndũ ũrĩa mũtongu nĩ information yoire akĩmĩhũthĩra wega akĩmĩrutithia wĩra ĩkĩmũinua nawe ũrĩa watuĩkire poor nĩ information woire ũru ũgĩthiĩ ũkĩigĩra ta rĩu mũthenya wa ũmũthĩ ingĩkorwo ndĩna igana rĩakwa he andũ erĩ he ũyũ mũtongu na he ũyũ mũthĩni ũyũ mũtongu athiĩ onjorithie igana rĩake nake ũyũ mũthĩni athiĩ arĩige kana arĩrĩe mandathi rĩthire ndangĩtuĩka wa gũteithĩka no ũrĩa wathire akĩgũra makorobia akĩambia kũmendia makĩanjia kũmũrehera baida atuĩkaga mũndũ mwega na akamenya atĩ rũciũ rwake nĩ rwagĩrĩru kũrĩ ũmũthĩ nĩ tondũ igana rĩrĩa rĩake rĩathire rĩgĩtuĩka rĩa gũciarana koguo nawe no ũtuĩke mũndũ mwega na mũndũ wa bata angĩkorwo no wĩyoe we mwenyewe wĩtue commodity atĩ nĩ wĩna wĩ kĩndũ kĩega kĩngĩrĩgĩrĩrwo gũtirĩ hĩndĩ ũkeira gũtirĩ hĩndĩ ũkemena ona gũtirĩ hĩndĩ ũgetiganĩria nĩ tondũ nĩ tuonaga andũ aingĩ metiganĩirie mũndũ agathiĩ akahana akagĩa gĩko atĩ tondũ nĩ emenire tiga kwĩmena wĩ wa bata mũtũrĩre-inĩ na ngai witũ akoragwo akwendete o ũguo ũhana thiĩ hau kĩanda wandĩke komenti yaku na wandĩke woni waku ona kana kaũndũ kangĩ ũngĩenda twarĩrĩrie na nĩ tũkwarĩrĩria gũkũ kwa Jemo Consultant na kambero kau karĩ hau ndũkariganĩrwo nĩ gũkahutia na ũsubscribe.